Исәнмесез! Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары үз эшен дәвам итә. Бүген мин, Алмаз Ярмиев, сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Умартачы булу җиңел эш түгел. Умарта бит ул шундый нәрсә. Аңа гел эш кирәк. Рәфис Шәңгәрәев кайчан һәм ничек үз тормышын балкытлары белән бәйләгән? Гореф-гадәтләрне сакларга кирәк. Мы должны сохранять свои традиции, свою культуру, свои обычаи. Кукмарада мари милләте яшьләренең беренче слеты узды. Җанга рәхәт шөгыль. Санаганымда юк, бик күп алар. Нурзия Евдокимова озак еллар дәвамында үз участогын чәчәкләргә күмә. Ауга йөрү куркытмый. Первые два года, три года это вообще пустой приходил. Кукмара районында яшәүче ни өчен аучы булган? Урманнарны сакларга кирәк. Это мощная команда, которая идет вперед. Лубянда җиденче мәртәбә мәктәп урманчылыклары слеты үтте. Сәламәтлек өчен файдалы шөгыль. Кукмара районында гомер итүче Рәфис Шәңгәрәев инде 40 елга якын умартачылык белән шөгыльләнә. Бүген көндә аның 70 тән артык умартасы бар. Рәфис Шәңгәрәев та кунакта, безнең төшерү төркеме дә булды. Һөнәре буенча электрик, шул ук вакытта умартачы да. Рәфис Шәңгәрәев инде 40 елга якын Бол кортлары арасында кайнаша. Аның сүзләренчә, бу эшкә умартачы белән очраклы очрашу нәтиҗәсендә тотынган. Ничектер, машиналарга кызыксынып китеп, шунда машиналар ясый башладым. И бер бабай килде миңа, машинасын карап бирде мине бабайның. Шул бабай мине ничектер шунда күнектер китте дә, Ахмадулла абый исемле иде инде ул. Шуннан соң мин кереп киттем шул умарталыкка инде. Шуны да җимерә башлаган. Без башта, безгә башта ул ике генә семья биргән иде. Аннары без сатып алдык инде, бер яңадан бер биш-алты семья сатып алдык та. Мондый катлаулы эшне башларга җирле администрация ярдәм иткән, умарталыкны урнаштыру өчен җир бүлеп биргәннәр. Агрономнар шулай ук бал кортларына бал җыярга, чәчәк булсын өчен фацелияне утыртырга булышканнар. Моннан тыш, Рәфис Шәңгәрәев үз участогы территориясендә донник һәм мордовник шароголовый үстергән. Бу шаргалау ник инде? Моның бер шарында унар корт та куна менә. Менә ике корт йөри менә. Менә күрәсезме? Инде күбесе отцвели хәзер бу шаргалониклар инде. Ну, әле менә бар арасында, которые не отцвели. Бүгенге көндә аның җитмештән артык умартасы бар. Бу авыр һәм мәшәкатьле эш, ди умартачы. Чөнки кайвакыт әле умарталыкта, әле чәчәкле басуда көнозын эшләргә туры килә икән. Монда эшнең бетәсе юк беркайчан да. Яздан башлана кыш көнендә киләбез. Чаңгылар тагып, чаналар үстереп, кыш көнендә килеп карап китәбез. Чөнки булмый бүтәнчә, аны карарга кирәк кыш көнендә килеп. Бу җирлектә умарталык Рәфит Шәңгәрәевта гына түгел, тагын шундый ике хуҗалык бар. Шуларның берсе, аның абыйсыныкы. Ул да инде күп еллар дәвамында бу эш белән шөгыльләнә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Яшь лидерлар өчен тренинглар, милли бәйрәмнәр, туган телгә өйрәтү, боларның барысы да Сенер авылында старт алган Татарстан яшьләренең беренче республика слетының өч көнлек программасында өйрәнергә мөмкин иде. Слетта төрле районнардан 35 активист катнашты, тулырак киләсе минутларда. Кукмарской земле огромное спасибо за то, что приняли э, вот этот фестиваль. Кукмара районында бүгенге көндә төрле милләт халыклары яши. Болар татарлар, руслар, чуашлар, утмуртлар һәм морилар. Аларның һәр кайсы үз телләрен һәм гореф-гадәтләрен сокларга тырыша. Шул максаттан Синер авылында моры яшьләренең беренче өч көнлек республика слеты узды. У нас сегодня На слете представители разных городов. Бүген безнең слетта морилар тупланып яши торган төрле шәһәрләр һәм районнардан килгән вәкилләр катнаша, чөнки морилар бөтен Татарстан буйлап чәчелгән. Слетның төп максаты, яшьләрне укыту. Алар үз чиратларында туган якларына кайткач, мари халкының гореф-гадәтләрен саклау эшен дәвам итәчәкләр. В них то зерно, которое сегодня есть. Аларда бүгенге көндә якты бер ут бар, ул югалмасын, саклансын иде. Алар аны гомер буе саклап йөртсеннәр. Ә гаиләләрен булдыргач, балаларына үз халкының гореф-гадәтләрен өйрәтсеннәр. Ангелина Ирбулдина мондый чараларда беренчесен генә катнашмый. Биредә ул тәҗрибә туплыйм, дие. Я по национальности марийка. Милләтем буенча мин марий. Шуның белән яшим. Моның белән горурланам. Безнең җирлектә беренче тапкыр мондый слет узачагын ишеткәч, катнашмыйча кала алмадым. Яшьләр проекты шулай ук балалар белән эшләүне дә үз эченә ала. Оештыручылар әйтүенчә, киләсе слетны ноябрьдә уздырырга планлаштыралар. Ул Мари Салават күпере балалар этномәдәни фестивале кысаларында узачак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Чәчәк үстерү, аның мәхәббәте. Кукмарада яшәүче Нурзия Евдокимова белеме буенча педагог. Хәзер ул лаеклы ялда. Бүген көндә Нурзия ханым үзенең барлык вакытын яшелчә һәм җиләк-җимеш үстерүгә багышлый, тулырак киләсе язмада. Менә яратам инде, яраткач үстерәбез инде. Петуния, астра, гөлчәчәкләр. Нурзия Евдокимованың бакчасындагы чәчәкләрнең матурлыгыннан һәм төрлелегеннән күзләр камаша. Аларны үстерүгә мәхәббәте аның бала чакта ук барлыкка килгән. Кечкенәдән инде, дөресен генә әйткәндә. Ул заманнарда әле бер кызыл георгин гына бар иде, кызыл төстә. Без ни, машина тәгәрмәче эченә, шуны ишегалларына утырта торган идек, әни дә торганда, бәләкәй чакта. Нурзия ел саен яңа үсентеләр сатып алырга һәм үстерергә тырыша. Шуның белән ул үзенең бакчасын тулыландыра һәм яңарта. Инде утыртыр җирем юк. Кызыгып алам, кая төртергә белмим. Юк, җирем юк утыртырга. Алып куям инде тагын. Чүлмәкләрдә утыралар әле аны аптырап. Мин аны көз көне берәрсен алып куеп, тагын утыртырмын дим инде. Быелгы һава торышы күпләрнең уңышларына начар тәэсир итте. Нурзия Евдокимованың да югалтулары булган, ләкин алар зур түгел. Түбән температура минем бакчадагы яшелчәләргә начар йогынты ясамады, ди ул. Бик әйбәт. Дәже артты быел, әйтәм, сатуга аптырагач куйдым, нишләтергә белмичә. Йөз банка гына тозладым инде кыярны. Мин томатный паста белән бик тәмле итеп тозлыйм. Помидорлар да бик күп тозладым. Боз тулды инде. Мондый матурлыкны булдыру өчен күп көч таләп ителә. Чәчәкләр су ярата, шул сәбәпле Нурзия ханым аларга көн саен су сибәргә тырыша. Ә аларны үстерү буенча киңәшләрне ул социаль челтәрләрдән таба. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Ауга йөрү чире бабайдан йокты. Илдар Евдокимов, 40 еллык тәҗрибәле аучы, Кайчандыр бу аның өчен мавыгу гына булган. Ә хәзер ул һәр сезон саен ауга китә. Безнең төшерү төркеме Илдар абый белән очрашып, аның ни өчен бу эш белән шөгыльләнергә карар кылганын белде. Илдар Евдокимов белеме буенча электрик. Белгечлеге буенча ул 30 елдан артык эшләгән. Төп эшеннән тыш, аның башка шөгыльләре дә бар. Кто как может отдыхать, а я вот Как говорится, нашел отдых в охоте. Кем ничек булдыра ала, шулай ял итә. Ә мин менә, кем әйтмешли, ауда, балык тотуда ял таптым. Моңа, мөгаен, бабайның геннары тәэсир иткәндер. Ул аучы да, балыкчы да иде. Бу ял, ягъни эштә җыелган начар энергияне шушы мавыгулар белән бетерергә мөмкин. Илдар Евдокимов бүгенге көндә дә бабасының коралын саклый һәм куллана. Ауга үзе генә йөрми, үзе белән этен ала. Ул аңа кош-кортлар тотарга ярдәм итә. Ауга бит кош-корт ату өчен генә йөрмиләр. Биредә табигать белән берләшеп, иркен сулыш алырга була. Бәхет елмаю да төрлечә була. Бу 200 процент хезмәткә, ә калганы инде уңышка бәйле. Илдар инде күптән, 40 елга якын аучылык белән шөгыльләнә, тәҗрибә һәм белемне җитәрлек туплаган. Ә беренче ауда эләккән кошын ул хәзер дә хәтерли. Это у меня утка, как раз на осеннюю охоту в августе. Бу үрдәк иде, 1985 нче елларда көзге ау вакытында булды бу. Кыскасы, без аучы белән бер үк вакытта аттык. Мин эләктердем, дип бәхәсләштек. Без бу үрдәкне тапкач, анда ике заряд булганын күрдек. Аның бишенче номер, минем өченче номер иде. Без икебез дә берьюлы эләктергәнбез. Ну ул безнең үрдәк апкатай инде. Ул үрдәк дигәндә инде йорт үрдәге түгел инде, ул кечкенә генә үрдәк инде ул име. Бер пешергәндә дүртне пешерәсең инде, дүртне. Шуның түшләрен генә алабыз инде. Ә калган җире аның бөтенесе әнә гром дигән этенә инде калган өлеше. Ә куянны без элек кыздыра торган идем, хәзер инде Йомшак җирләрен алабыз дагын. Шуңардан анан сыер иде, тавык иде, өчесен бер юлы пешереп, шул котлетлар, ниләр, фарш белән инде, фарш кулланам. Аудан тыш, Илдар Евдокимов фотосурәтләр ясарга да ярата. Аның телефонында бик күп төрле матур кадрлар табарга була. Ә ауда йөрүдән туктарга теләми. Көчем һәм сәламәтлегем булганда моның белән шөгыльләнәчәкмен әле, ди. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Янгынны сүндерергә һәм агач утыртырга Лубян авылында мәктәп урманчылыкларының традицион слеты узды. Быел ул җиденче мәртәбә үтә. Кукмарага үз көчләрен сынап карарга башка районнардан һәм республикалардан балалар килде. Ярышлар быел ничек үтте һәм слет вакытында тагын ниләр тәкъдим ителгән иде? Бу хакта безнең сюжетта карагыз. Сегодня мы Называем движение школьных лесничий Республики Татарстан, это очень мощное динамичное движение. Мәктәп урманчылыкларының җиденче слеты быел традиция буенча Лубян авылында узды. Иң көчлеләр исеме өчен 31 команда көрәште, ә форумга барлыгы 200 дән артык кеше җыелды. Быел чара агач утыртудан башланды. Катнашучылар өчен төрле биремнәр әзерләнгән иде. Ярышлар вакытында балалар янгынны ничек сүндерергә кирәклеген күрсәттеләр, агачлар утырттылар, орлыклар буенча куакның һәм яфраклары буенча үсемлекнең төрен билгеләделәр. Здесь они воочию увидят непосредственно те инструменты, те Беренчедән, биредә алар турыдан-туры практикада кулланасы инструментлар белән эшлиләр. Белемнәрен билгеле бер эштә кулланырга өйрәнәләр. Тәҗрибә булсын өчен үз кулларың белән тотып эшләргә кирәк. Моны берни белән дә алмаштырып булмый. Мәктәп урманчылыклары слеты өч көн дәвам итә. Ел саен анда күрше районнардан һәм республикалардан балалар катнаша. Аларның күбесе ярышлар вакытында алган белемнәренең тормышта кирәк булачагына ышана. Поход пойдешь, там у тебя всё есть уже. Походка чыккач барлык белгәннәр, өйрәнгәннәр дә кирәк була. Тормышта һәрвакыт барысы да файдалы. Слет очень нужен будущим лесникам, потому Бу что слет здесь булачак детям урманчыларга играется бик кирәк, определенный знание. чөнки биредә балалар Я иду в үзләренә одиннадцатый эштә класс, ярдәм и итә торган поступлю, билгеле бер скорее белемнәр всего. туплыйлар. Ярышлардан тыш, күргәзмәдә мәктәп һәм көллият укучыларының эшләре дә тәкъдим ителде. Биредә кәрзин үрү, картиналар һәм хәтта кием коллекциясен дә күрергә мөмкин иде. Коллекция одежды Урман была создана, сшита учащимися нашей школы. Урман кием коллекциясе технология укытучысы Гыйманова Айгөл Нагыймулла кызы җитәкчелегендә безнең мәктәп укучылары тарафыннан булдырылды. Бу коллекциянең нигезенә урманчы гаиләсе алынган. Слет һәм мәктәп урманчылыклары чаралары кысаларында балалар экологик белем ала. Мондый проектларда катнашу урманнарны торгызу һәм саклау өчен яңа һәм уникаль чаралар булдырырга мөмкинлек бирә.